Wanongo dong gin ma kunu pat, mony dong gero tye, jami mapol dong ocako timme kinyo. Jami mutimme i ker kwaro diki maca pien wawinyo nguru nguru ni kilwongo kacokke i nino dwe aboro. Ongon ki marac otimme i kan, rwodi tye ki tipo ki moo i komgi. Wan macalo rwodi ma wao kunu ki rwodi ma nongo pe guo kunu myero gunge ni kii dong otimmeko i gang kal ma myero kitum.
Tyen ma kicito mony obedo kabelle ki rwodi doggola aye onongo kijuko i ot wili ma gucito bene onongo kijologi ite yat acwali ka paco in ipwongo nge dano oo idye ceng nongo agwok in obuto onyo iloro wi dano oo. meno gure, meno ki. Wan twero watye ki tipo i komwa. Oweko.
Pien ot ka ma wun wucoko iye ni, wan bene calo ocol lok angera, wanongo ripot-ti ki loro. Ki loro ko, pe kiyabo. Ka ineno dong lok kudi dong oket kit-ti, onongo pe obedo mitiwa. Ento bene, kadi ka ngat-ti loko lok arac nyo lok aber, tek ki ka kelo Acholi acel, peko mo peke. Kadi ka iwaco ni, Rwot Casimiro itimo bal mada ka an pe amito tela. ee, jo ma kiketogi ni maro tye kene ni mino interim me jolone. Diki kene ka kidwoka ma wan owote acel ma cwinya yom pire tek. Miti mo me tela macalo an Rwot Casimiro, ka ineno kit ma koma tye kede ni, ka onongo an amito lok me lonyo, kono alony mada. Ee, ngecca tye ni awek ngecca-ni kudong bot acolle. Ee, in iromo lwonga kit naka i odi ka peko mo tye. Ee. Acito anywako tam pedi, ee, pe dong abedo ni, Oo, an a Rwot, in latin ilwonga ka nga, nyo ibino bota icit cen? Pe kit-tu. Wan watye me yobo Acholi. Wamito ni ka wan wayobeko, ci wadok woko piny ka dong owok wa ki i komwa macalo rwodi, wadok i kom lutela kaka, wacito wabot ludito, waweko dano dok wa i wat u, ee, wek lutino ma wan wakelogi gubed lutino ma ngo? Bedo Acholi kikome. Ci oweko wamiyo warning. Wateme me lwongo en oye wek lwodi gubin, jamini weng inongo ningo? Jamine weng pe tye ka bino. Ma kit tuk atye kede ni an akwayo kica. Ento aculi bene waci ni ka in imito mo dwolo ki kom cak, kwong wiye ci iyengo matek.
Ka icibu ci mo dong bino i wiye. Mo dong gin maber. An aniang bene ni. Jami mukene ma otime ma pe otime maber en obedo lok me odi ma onongo yam con kiyubo anda PRDP
ma onongo pire tek ni rwodi kit ma onongo dong dano kicorogi o liweng ki i pacigi kakare. Rwodi dong pe romo dok ci cako dong bedo i ot mo ma koni dok gwok mac bino ci gamo kong dong kiketo ot mo ma beber ma nongo rwot bedo iye weko ka en bene bedo calo rwot. nongo ooro bedo ma wiye tek kakare.
Anongo bene ripot ni tye design ma onongo tye ma kimiyo ma onongo dak tye madit ma dak bene onongo standarde lamal ma onongo kimiyo ni ene kiyub ki odi pa rwodi egoni kakare ento ki yung i ker kwaro coli kakany ma nongo koko tye ni ladit. Calo oneno acana, ladit Rwot oneno acana David en tye ki ngec i kom alokaloka lienno pien kiloko plan-nu i mo i wel ma yotte, ki dong tic ma kitiyo bene pe obedo ma kakare tutwal ma cementine mukene kibedo ka kwalogi ki bene catogi yung hmm. lalogi ka en ma an kodi calo lakwed dong pa pud pa be donyo iye ya lok ma in iwaco yo ki awinyo hmm. kubiri dong state ma odi egoni tye iye hmm. pe tye maber tutwal iya lok ma iloko ma lokke ki odi pa rwodi rwodi mukene kodi dong oweko ot ma weno pien olik keken ki kit ot dong tye kwede Rwodi dong odokke i ot lum, ngwec ot keken dong pe twere. Pien gin ma kidabo i dane pien neni ni kot cwer olik pyel iye ngweci dong pe twere. Coron gini weng pol oonyo. Ka wacito dok i plan, plan ma onongo kimiyo ma bene ikobbe ni tye pat ki odi ma ngo kiketo. Ki bene wapenyo wiwa ni ninge waco ni rwodi weng rom. Tyen lok ango muweko odi pa rwede mukene tino, mukene dongo? Mito kiniang wode. Pingo odi pa rwede mukene tino, odi pa rwede mukene dongo? Kakare.
Ki dong kit ot cani kiketo kwede, an angeyo Acholi mapol guneno ot pa rwedi. Nene ot akul mo kulu akula. Kong kore kit ma kicano kwede ki matapali eni-ni, inongo ober nywal kenyo. Ladoko gidonyo i iye kine kenyo ma ka ijenge i kor ot jami maraco wani kakare kakare ineno wa meno ducu jami ma watye ki koko iye mito waniang ki dong rwodi mukene tye ma onongo myero ki gedi ki ot ento pe ki gedi ki ot jami ma ki kelo ni odok kwene jami mogo calo sola ka nga gini odi mukene pe ki keto. Jami macalo kit man koni ka in ikati ki lok ni omyero eloki ki lok ekal kaka eni ni in iweko lok oo wa obedi ni kono in ikati ki agenda mo ma kemme kong ma onongo myero ki lwong kong rwodi o baraja pa rwodi keken wek rwodi gulok lok gi i ot peke ka iweko ikati ki lok-ki nongo dong imito neke aneka nongo dano dong loko ma wangi ngo Mito mwom amwoma.
Baraja mo ma kioto pi rwodi pe, inongo ni ka rwodi obino, kibino ka loko lok pa dul mo ma olwongo kwangi Gender Based Violence anga anga gi. Lok eni ajene obedo kikwanni, in iwinyo kimiyi gin mo manok, idok kwede paco. Pe dong iloko lok mo mapat.
Pe iloko lok mo mapat.
Ineno? Ci oweko jami ni obedo ka joge mapol ma neno wa tye ni ka latinwa biwinyone ci bedo ber. Ka pe Pao ka pe owinyo ki dul mukene ni ca cwiny obi winyo bal mogo madongo ma peya mite ko kati madongo malit ma wa tye ki evident ne eh bal mogo madongo ci aculi wai ni peya ki yango ngo wa iyibe eh kong en mo ne ma pere pere ma nen ni man ni ma wan wa tye ka lok iye ni mino pere pere eh ka nine biromo ci ki yobo maber ka bene pu yobbe ci dong obitye dong calo ngo? Wan pud ko ma i neno Acholi waco ni ok pud wacwalo muduku matino tino pud dano tye ka ngo? Tye ka telle kwede ee bom bom gini peya wa ngo? Pud wagwoko aye amura ee ka bene lok otum maber ci gako aye amura ci pe dong kiwato ka maleng ci wacoko
ci lok ka waco ni Macalo lutino Acholi mukene, wan olego ni man obedo lok pa Acholi. Pi in ibino iye ki mitini mo, eh, kwa in ibedo MP, kwa in ladit mony, kwa in anga. Ka wanongo ni in latin Acholi mo imito timo gin ma pe rwatte ki miti pa Acholi i kom lok eni-ni, Bene kicoko. ka lunyodo aryo tye ka lweny, ca okene ma gin tye ki bongo peke ki bongo i komgi ma gin tye ka nyu- ku dok eh? in latin ibicito ka jukone nini yo ma in ijuko ki jo-nu tye icung ki cen nge eh? Wu- wumot du wubit piny ka ineno gin tye ka ile malo mi dongi wumot wumot ya eh? pe iringo ni in in irac mada in irac mada eh? ka in idonyo ka mano ibibedo kong on i kome marac Kakato. weko bene wan watye ka winyo watye ka neno lutino mukene ka Lutino Acholi gubino mamwol ci kikette piny ci kiloko lok mupore bedo ber. Ento ka in ibino ki mitini mo, ci wan rwodi mukene ma watye ki laa ma wangeyo ni watye i dul mupore-ni, wabibedo piny ci wabigato agat ki nyi. Agat enini pe ngeyo kwo lim ma in itye kwede, kwo muduku ma in itye kwede, kwo ango ma in itye kwede. Wabitimo cik Acholi mo i komi ki nyi, in latin Acholi ma. ibiloko lok itamone ki odok megi. Man en aye gin ma olo wan atamo ni wawor ka ka mo ma Acholi obingeyo ni wele ma gitiyo tic ada i lobo pud tye. Man en gin ma atamo ni omyero awac eno. Apwoyo Ladit Rwot.
Di bikonya ki lapeny lagam aryo keken pien atye ki lapeny aryo bene. Me acel Ladit Rwot en aye iwaco pud me agikki ne kubedi ni ni wutamo nongo ni lok eni pe omyero okat woko man eni me acel ki dong me aryo abikwayo kica bot kaka kacel wa ki boti ka gwok lok ka lok eni nyo lapenya ni owinye calo woro peke iye ot ka kiyubo dong ma nongo kiyubo calo bot ladit rwot ma gwok romo bed ki Pe tye gwokke standard moni ma onongo mitte ni kakare gwoko ot wek obed maber ma wek pe olik dong obed ka lanyone ki nga ki egoni onongo dong nongo en ni pe dong myero dong obed ki yung paco bot ladit rwot wek ogwok ot maber Kakare. man eni la- lapeny ma tye Kakare. Ah, ki dong me aryo-ni en eno ah, ka ce Owacci onongo lok eni pe omyero onongo okat woko. An macalo an dano ma onongo i lok me tekwaro amaro twatwal. Cwinya bene otur kadi ka ce aneno kerna mo peke i kare ma aneno ni press conference ma megwa kibedo ka timone ki leb munu. Pien man nongo dong oyaro lok ma megwa i dye kaka mukene.
Atango lok ma in iwaco acako kelo apeny me agikki. Ka iwinyo kokowa ma ka megwa kicako wacone ki leb ma mwa, ingeyo kombeddi ni mono nyo myero odiyo woko? Ma ca mukene lok-ki. romo tum i kot ma dong miri myero obed ki cadenne. An i nenona kwa wabiloyo kot nyo pe wabiloyo wanongo ni kot pe konyo lok ki cobo woko acol acoli pien kot mere ka in icito gwok ka in itye ki lim nyo itye ki ngo nyo gwok idwalle manok kot romo katti ki miti ma pe cobo miti pa acoli. Ineno wai? Wan omyero ni miti pa cwali ye kucobbe. Wok ka wan bene watye ka tino tic ma pe cubu miti pa cwali, ci kut mine wa ni ok wun wutye i yo ma opore. Ci pe wacubu miti pa cwali nongo waneno ni pingo pe watimo gin maber. Ineno wai? Ci weko an awaco ni, i ada kadi bed ka mukene kiwaco ki leb muno, I ada ingeyo naka lutinowa ma i kare mukene tye ma ka iwaco oco leb acwali keken bene pe ngeyo. No twero kwo. Eh, ci man gin ma mot mot wabiyo boko. Mm. Ento i kin cik ma diki wa moko ni wawe ni kit gin nu mo keken ma kato ki i kal pe myero ko bed leb gala. Mm. Eh? obed leb ma pa wan kikome macalo Acholi, obed leb lwor. Mano gin ma dike maca wabiyo boko. Ki dong lapeny mukene ma iwaco i kite ni ok ka dong kiyuba ot, jami kite condition me ot dong tye kede olu mono pe dong olu lupaco romo gine? Eno nongo an angeyo ni rwodi mukene gutimo. Peko ma tye ene kiwaco ni cene. kitye ka yubo nyo kitye ka kelo nyo gwokke i kelo pien jamine kit ma timme kwede i kal bedo calo dong ngo kikelo nyo pe kikelo me renovating pien lok me renovation ni kicako lok iye i kare malac ci kiniang rwodi o ni otte dong eyubi ni ba in dong ingo gin ma pe romo timme pe myero kiwac i iti. Wek orwodi mukene ma dong pe ki kero ma myero icat dyang, in ibedo ikelo lok i kal ot marac ngo kibiyobo kibiyobo in ibedo onongo cwinyi tye iye ca ducu kuru mogo to anguki dong iye to anguki
ita ne gini dong cok an dong ba wek dong ajole iye kito. ci wan omyero ni kiniang woko wange ni dul mo keken ma gwok gumiyo cente nyo obimiyo nyo ngo peke wek kibed agonya eeh nyara ka in itye kwede wacce ni lim pe an abedo agonya pien ange ni lim peke in lacan kong obedo yenyo momot ka pe bene ci peke eeh ento pe wacce ni dyeka bibino.

Rwodi ka kidok cen mito kiyub rwodi. Angagi ma yubo rwodi? Lukaka ki lwak ma i cer mono ma Rwot loyo. Latin ma kibijulu mi doko rwot-ti, kicako yubone con, weko latin nge anga ma adiki ma ce en ebicito ka timone ka coli. Ento inongo ni kombeddi ka Rwot oto, an ka abedo wot ta Rwot kene onongo atye i bar.
Dong gicito gicweko pien man pa Rwot. Man ni pa Rwot.
Kikela kene ki gwoko abedo koni dok. Rasta gwok nera marac. Ci atamo Rwot ki cako yobone con, weko bene an macalo Rwot bene awaco ni wan watye ki peko. Pekowa-ni, kwo pekowa, kwo peko pa lukaka ma pe oyobowa. Ci wan wamito ni kakanya wan oo iye-ni, mito bene gudokowa bot Rwot acel acel, wek eyop obed kom Rwot kikome. Ka Rwot pekone tye, kicoko edwoko i ngom. Ento lwodi kodi tye ka timo jami, lwodi mukene inongo ni, Cito laneke i wang dano mukene mere ata, mido ki dul, timo jami maraco. Dano niang aninga ki lok kom lwodi. Ka nongo iwaco ni rwot angadi, timo gin ma giteni giteni, jami madongo tye ma dano niang aninga. En jami-ni weng mito kidok ki yob boko ya. Man en aye olo gin ma atamo ni myero awac en. Kakare.
Pwoc boti tutwal. Kakare. Angeyo ni olo ki logi lok ma waloko-ni ladit Rwot. Kakare. Alokaloka gwaki bibedo tye. Man alokaloka pi berre. Kakare. Pi ki kwaro ma megwa. An atamo ni amyero amedde ki pwoc tutwal boti me jalle pien dano obedo ka myero winyo lok ma kama eni ni. Dong an bene amyero acike botwu ni pud abimedde lok mo keken ma mitte me angeya in ibingeyone kun nongo wan watute. Ki dong en kacokke caa me nino dwe aboro. ah, ma bibedo Lapeny tye iye Eyo, ee, ee, wan, kacokkeno eyo. nen calo ah, pe obiribo wa ducu. En kakare. Wan pud wuketo lageng ni Mm, kacokkeno jo mulwongone gin dong pe i kal, mm. gin dong pe ki kero me ngo? Me lwongo en.
Ee, kacokke ka kibiyubo nongo myero ko obed kacokke ma cubu miti pa wan ki dul acel mukene-ni. Ento pe i nino dwe aboro, wan pud dong watye ki lok, wakwanyo jo mukene pud waketo tenge.
Ci kong kibino i Ginacel ka nino aboro cung. Ka nino aboro kacokke bibedo tye, nongo pe i ngec pa wan nyo nongo wan opeke iye.
Wapwoyo man lok ducu ma wun wubinongone ki i Lakwed TV kakany. Pe wiu wil ni subscribing channel ma megwa ka ce nen pudi. Mar tic ma megwa ki dong bene. Nyut mar ma migi i kom tic ma megwa ki dong olo otok. Ka inen ka ka moni kenyo ma cal cene nyo dola tye iye-ni, kong bene di ka kenyo imi gwok pwoc mo botwa pi yelle ma nongo wan wuyelle me neno ni kaka onongo ngec ci wan wapwoyo tutwal. Dong paka doki wa i nino ma lacen. Wan wabimedde ki kelo lokke eni-ni botwu. Jojok ka malo. Jojok ka malo.
Pwoyo. Pwoyo matek.